Sawi tunah hianin TBCC-a ka duh mek a, hei sawiselna leh dodalna tam tak an tawk ve a, tunah hian hei chhuah runpui a duh duh tan a chhuah thei an tia a rawn chhuah huk dawn a ni. Mi sangkhat leh tih awm thin kha tunah hian Zali pawn tling tawh lova ti hian an chhuak mek zel hei a duh duh chhuah theih a ni a duh duh chhuah theih a rawn chhuak zel a rawn chhuak zel hei hi a buaithlak dawn khawp mai ka ti ke mah chuan maw. Aw tunah han sawi mek a, ah TBCC hmun a ni a kan thlir lai hmun hi, aw tunlai a lar khawp mai a, aw tunah hianin ah mi sangkhat bawr vel, aw a hma khan mi sangkhat chuang an awm a, tunah hianin ah sawi ang khanin zali pawh an awm tling mang tawh lo a, aw hei chhuah runpui an nei a, ah sawi sela te a tam a maw, ah zira PC te pawn. A tun hnaia chu kal chila chu kawma amaherawh chu ah comment thenkhat te han thlir leh ah youtube channel hrang hranga han thlir hian maw ah seltu kha a tam khawp mai a maw a chhung leh khat te ah unaute lo dah tawk te ah rilruna tak tak te an awm a ah thihna te pawh a thleng tam tawh a ah chuvang chu nih hmel a hei tunah hianin ah helai thawkte pawn ah inhawng takin a chhuahna hun An hawng anih hmel a, aw thlir zel phawt ang aw. Chhuak tur tam tak hi an la awm ve mek bawk a, a awm a awm tlang duh tan pawh an la awm tlang thei tho anih hmel. Ban dawn khawp mai. Chhuak sup sup mai ni dian. Sa sa sa. Chhuak sup sup mai a. Sawng ho sawh, an sim tak tak em tih chu zawhna tham a ni. Sim tak tak lo chuan buaina ngai buai kha a ni mai. Heng lai an dah khawm. Aw a sawi ang khanin ah anmahni pawh hian mawhphurhna sang tak an nei a, maw chhuah hrim hrim kha a tha e, a zuam hrim hrim kha a tha e ah tih an lam ni lo khanin anmahni nunphung zel turah kha maw ah a ngai a pawimawh a amaherawh chu mit mitin hian zalenna te kan thlahlel ve a maw ah chhuah kan chhuak a nih pawh han anmahni hian rilru thar an insiam ve chu a ngai khawp ang a a enkawltu an chhung lehkhatte pawn ah khuta zu awma a ngaihṭha taka awm kha ah a chi lem lo a a rawn haw hunah pawh kan mahni kha maw ah inhuam taka kan lo awm ve kha chu. a ngai ni. I Police te, Central yma te, yma pangngai te pawn tih hian tih ngaihna an hriat lo ho kha. An dah khawm ang kha a ni ta a ni. Veng khat tana buaina tham tling ang chi te ka ti mai a. Tiang vel chu nia kan Mizoram dinhmun tur pawh hi ral ti ve deuh hlak mai the a ni khaw tam tak chu. Tiang a duh duh rawn chhuak a. A duh duh a rawn chhuak mek a ni. Chhuatah chuan gate bulah chuan in chhuak tur ho an in report a in ziak fel dawn a. Chhuak duh fel feihin lo tam khawp mai.

Hei le hei le. An chhuak ta sup sup mai. Pakistan lampang chuan pan lo dawn khawp mai. Pan na ngai bawk khan pan dawn a. Cheng cheng kha chuan buai let nak dawn a. Aw TBCC lampang sel vak vak tute hian in lo enkawl ve tawh tura ngai ila a thang e. Aw tunah han han sawi a. Amerawh chu aa rilru Ih zau tak an put angai ka tih kha side A leh B awm thei a nia ah an rawn chhu avang a ah va tha ta duak kha a rawn ni kher lo a mai thei a ah a nin tah chuan tun an chhuah chhan hi ah mipui lam nawrna te maw ah mithi tam tak ten awm tawh kha tah hian chhung leh khat te ah rilrutna tam tak ten awm a leh ah a in enkawl dan ah te maw a tha lo lai te pawh awm ang tha lai te pawh awm ang ka tih ang hian in ah mipuite nawrna a nih hmel a, a lo va vui pui dur dur emaw, a lo va fak chiam kha a ngai chuang lo a, ah thil tha zawk te pawh a ni maithei a, en chhinna te pawh a niang a, gan an siam tha leng a, a awm tawk te pawh an awm leh zel tho ang a, chuvang chuanin ah tha zawk tura ngai chin ila hei mipuite ah comment thenkhatah te leh hei channel hrang hrang leh hei an chhung lehkhat te aurawl atang te pawh hianin A thil chu en chin kha pawi lo a ni maw? Hei a thian chhungkua te pawh an in la chhuak mek tian pu te pawh hi hei a pu in la chhuak ve dawn a mi? A chhuak dawn lo e i rawn tlawh nge e volunteer a thawk maw e fel hle mai a.

a mang a ni thlak dawn khawp mai. A ni le hei tia a inchhuah tir huk nasan hi a sawi fiah deuh thlem le. A bul bal tak chu ka hre lo nang a, ama rawh chu New Zealand ah te dawr hmang a thu dik chan ve hmang a, beih hi kan tawk nasa em em a, chutah chuan.

Aw a sawi tawng khan ani hi a helai hmun a thawk a in volunteer ania hei a fak awm khawp mai a mah pawh hi hei a lawm awm a a in pekna te maw a ropui ka tia chuan kha a sawi ang khan in a excise te police te a an ngawi tlat a tia amaherawhchu a lehlam ah chuan a bawithlak ve hmel tho a a zu datu te pawh an ni ang a. a sawihtawng khanin a hming chhiatna hrang hrang te maw, a chhung leh khat te a lungawi tawh lo te a neih a chhia, a inkawl dahna a chhia, a chuti khati ti te a thi te tam tak a lo awm tawh a, rilruhna tak tak te khati ang khanin a mipui te an kar nasat chuanin khati ang khanin a buaithlak hmel khawp mai, lo tan tlat ang chi te pawh kha a buaithlak ve hmel a, chuan hei tunah hian an en chhin dawn a nih hei a. a a duh duh chhuah theih turin tunah hian kawng an hawng mek a nia, hei an chhuak mek zel bawk a. A mihring te hian in a ni takah chuan ei a in khung te maw a Zalin hi kan lo chak khawp mai a maw a hostel a awm mai mai te pawh a hreawm kan tia chhuah va va te maw chhung te tlawh va va te kha kan chak a kha kha mihring nih phung ve hrim hrim a nia amaherawh chu a Saitawng khanin a heta nawm chhan te maw kha kha an hriat ve kha a ngai a a lo hreawm deuh pawh an sia kan tawrh ve hram hram te kha a ngai a. Mawri leh thil hneh nan te leh mi tana harsatna siam lo zawng te khatiang ah hian kan awm ha ngai ve a, lehlam ah a involunteer te ila hmun a hnathawk hlawh pawh beisei lem lo awm te an nih na lah hianin rilru zau tak kan put tlan a ngai maw heta a awm te leh a awm lem lo te pawn Amara chu sawi tawng hianin en chhin kha chu. Mipui lam atangin karna an nasat avang khan pawi lo tur a ngai ila, a lo tha zawk a nih chuan an siam leh mai tur a ngai ang maw? Khtia social line tawk an tawk ta vak vak a ni tunah pawh youtube ah hei rapthlak tak tak thil thleng kha a rapthlak hmel a ni la hei chuan khatiang social na han tawh a hei ruatfela nute pawh social welfare ah te pawh a thlen ta a ni, khati chunga lo la hrian tlat kha Tuta ama thil tih chi kha a nih lo ve hrim hrim bawk a, a lo la hrem tal kha chu a nuam dawn mi a lo nei tute tan pawn maw tlai kha a hriat thiamawm khawp mai a ni leh maw helai a rawn lut te hi aw eng nge sawi sawi dawn. Amaherawhchu tuna kan ngaute chhuak hi chah duh hrim hrim ka nei a.

Ahh kan lo enkawl te pawh a ngai anga leh lamah chuanin ahh huda volunteer a thawk te an ni a maw a sum leh pai pawh ahh kan pe vak vak lo pawh a ni mai thei a in enkawl dan hi kan hriat pui chiah lo a a tah khanin ahh entira kan kan damlo ahh te maw kan chhungte kha lo damlo ta sela ahh. Tha deuha enkawl tur kha chuan anmahni tan pawn pawisa te maw an mamawh ve dawn a, engkim kha a hau tak dawn a, damdawiin changkang zawkah te dah a nih dawn phei chuan motor hman te kha tih ang khanin a hau tak zel dawn ta thil kha tih ang khanin phut sang lutuk kha chu mahni kan zuk enkawl kan zuk pawisa te kan lo zuk thawn thei te ni loh chuan khatiang kha chuan chu rilru kha kan siam thiam kha a ngai a. ah kan hlu zau takin side A leh B kha kan thlirpui thiam a ngai tih kha kan sawi tel duh ni se. A heta awm lampang an mahni heta hnathawk te pawn ah chumi chu a dam lo va, ah a serious deuh hlek a tiin emaw ah khatiang khan an dam lo tir ten ah he lampang in lama ah a chhung leh khat te a neitu te kha ah in hriat tir vat kha a tha hle in ka hre bawk a, chu chu an mahni pahnih inkar kha A that phawt chuanin eng pawh lo thlengsian chungah khan a pawm dam theih tura kan ngai a, keimah rilru mai maiah chuan amah erawh chu anmahni rilru kha ka hre lem lo a, side A leh B atangin maw anmahni damlo te leh khulam inkar kha a felfai taka a awm thei a, sorkar pawn tun aia changtlung leh zual te pawn a thuam that kan pui ka beisei a ni aw mipui te pawn VC te Uaime te pawn hetiang ah veng chhunga kan enkawl tha thei loh te, maw kan hmangaih an sual hneh thei lo te tan khan in maw ka inhuam san ve te pawh a ngai a, in lam an chhung te pawn zau ta rilru kan put kha a pawimawh hle a ni tih kha kan sawi tel a ni.

Keimahni Centre Security te leh a phaktute nga kan hrem leh kut inthlak hi chu kan nei ngai lo a, tin khatia i lo insual palh leh a lo inthiamthiam lo an awm te khan kan pu hianin bank te a saw thin zawk. Chu chu a awmzia chu insual palh an lo han bank a saw a saw daih mai mi a i sual lo te zawk a kha.

Aw a in pek na te a in huam na te ah ropuiin a lawm awm a, amaherawh chu ah tunah chuan hei ah a duh duh ah chhuah theih in ah mipui ten lawr na avangin ah loh theih lohin a awm a, a eng pawh ni se ah side A leh B kan lo nih pawn ah heta thawk te kan lo tan a ni maw ah kan chhung leh khat te kan lo tan zawk a ni maw ah tuna ah thil thleng hianin ah nghawng tha zawk nei se maw mipuiah pawh ah nghawng tha zawk nei se khuta zu thawk ah te pawh A tun aia tha zawk a, ah, eng zawk zawk pawha ah a rawn kham bek a maw, ah, thil tha rawn thleng turin ah ka duh pui khawp mai a duhsakna ka hlan a ni aw, duh tawk phawt ang.